ɛna ɔno nso so pɛ sɛ afei de wahunu sɛ ne level no ne me level no yɛ pɛ still na ama yɛ pɛ wongu no mengu no wobɛma manya mɛsa atwe nipa na saa aba saa ah gay me nam de ne kɔ aburokyire sɛ yɛn ɛyɛ wɔn fifiri na ade ahwɛ no okay ɛna wia sɛ wɔ adeɛ bɛyɛ bia bɛgye mu akatua wokaa sɛ ɛyɛ mbɛkɔ aburokyire ne ba nkoɔ bi da ɛyɛ ne ya ɛna ɔsɛɛ no woba mɛ spiritual grandpa onyame nam me so bɛkyerɛ aha yɛ wode bɛdware saa maame no ntiri mfa no ba yie no ɛma wo so biem Kampa abrokyefoɔ wɔ problem paa. Obi wɔ abrokyire na ne haw nyinaa ne sɛ pipa wapɛ no nti 15 years ɔkɔ abrokyi ontimi maa Ghana. Sɛ saa nipa no ete wo nka a ontimi mma because ɔba ontimi nkɔ biom. Na sɛ ɔfrɛ wo phone so ebia ɔde ne picture bi sɛnde wo anaa sɛ ɔde ne number bi ma wo a na wate ne nka a wobetumi ayɛ wo ho biribi ama ne pipa sɛm asisi yie. Obi nso so tɔɔ prɔt wɔ ha. Onya mmaeɛ but yɛabu no agye prɔt no afiri nsa n'ani abere no so ɔfrɛ wo a Wobɛtumi ayɛ ho adeɛ ama ne nsa aka ne prɔt ne back biom. Obi nso so pɛɛ sɛ ɔde ne nua bi rekɔ aburokyire, ne nua no kɔɛ, ɛsɛ wakɔyɛ ama yɛnya koro a yɛbɛbɔ ɔno aba. Ɛno nso wobɛtumi ayɛ ho biribi anaa? Anaa ma menka wo nkɔ po no ano kakra. Nansa yi yɛtoa no aberanteɛ bi pie, ɔse yɛfrɛ no Manase. Ɔbɛkeka nsɛm bebree. Mo a mowɔ honhom mu ani no, wotumi hunu sɛ ne nsɛm a ɔreka no yɛ nokorɛ anaa atorɔ abɛfra no. Abusuafoɔ, this is the nation's uncle, ɔfa Bishop Lumba, sɛ agye wo nsɛm ma surprise so meyɛ nipa mmienu wodwene me ho a wonhyɛ da nte maseɛ. Yɛse yɛse TV so na wogu so a wohwɛ no. Da biara da meka kyerɛ wo sɛ sɛdeɛ wodɔ wo wɔfa na wopɛ wo wɔfa asɛm no, adeɛ a wobɛtumi ayɛ de ama Ɔfa Lumba ne sɛ wokɔ channel no so na wohwɛ wie a wobɛhu sɛ yɛatwerɛ subscribe wom, mia so kɛkɛ, womia wie a mia dɔma no so. Afei sɛ Ɔfa de video biara to mu a wodeɛ wobɛhu sɛ wadɔma no aprɔmte wo sɛ ampa Ɔfa waba enti kɔ ne kɔhwɛ no. Na da biara da yɛde nneɛma a ɛyɛ spɛhya na ɛyɛ sononko koraa na yɛa ne yɛtan de yɛ dɛn? De brɛ mo. Edin no yɛ The Nation's Uncle, ɔfa Bishop Lumba kɔ so kae. Yɛkɔ na yɛne ɔpanyin kɛseɛ bi akɔtwetwe nkɔmmɔ na before sɛ mɛkɔ ɔpanyin no nsɛn no, metwaa me ho simma pɛ na maba, twɛn me, metwa me ho aba. Awurade nhyira wo sɛ wokɔɔ so na woatena ase atwɛn wo wɔfa. Ɛnnɛ, yɛne ɔpanyin kɛseɛ bi a ne din yɛ Spiritual Grandpa. Ɔse ɛ, honhom mu nkurɔfoɔ nyinaa no, ɔno na ɛyɛ wɔn nana. Spiritual Grandpa. Ɛnnɛ, yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛbɛbisa sɛ, yɛka sɛ Spiritual Grandpa koraa a, ɔne hwan? Ɔpanyin kɛseɛ, mema wakɔ aba. Yeah, Agya. Mpakyɛ, biribiara bɔkɔɔ deɛ? Nyame adom. Yɛda Awurade ase. Mpakyɛ, yɛka Spiritual Grandpa a, ɔne hwan? Spiritual grandpa yɛ obi a waben wɔ sunsum mu a tumi a ɛkuta no nyɛ nnipa na ɛde maa no, ɛyɛ adeɛ a ɔmaame woo no na tumi no kuta no. Nkɔmhyɛfoɔ akɛseɛ akɛseɛ ahyɛ nkɔm faa no aberɛ a yɛreba abɛwo no. Nti yɛka sɛ spiritual grandpa a, sunsum mu no, wohu me a meyɛ obi a mekuta poma a sɛ maben yie pa ara a, menyɛ ɛnnɛ akɔmfoɔ a wɔaba no bi a, yɛsɛ sunsum mu deɛ meyɛ oluman. Sunsum mu deɛ woyɛ Oluman, Awurade Nyankopɔn nhyira wo saa. W'asɛm se wofiri hɔ na yamu ba no, na nkɔmhyɛfoɔ a wɔn abene ahyɛ wɔn ho nkɔm dada. Yɛnkɔ fie kakra na yɛmmisa sɛ, Mama de sɛn anaa Dada de sɛn? Na ɛdeɛn na ɛmaa wohunuu sɛ woreba no, wode tumi no baa dada? Ɛɛ, berɛ a wɔwoo me no, mama mama mete aseɛ saa. Berɛ a wɔnyem no, ɔhyiaa papa bi a na ɔyɛ Yehowa Danseni. Ɔhuu no na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Akwadaa no a wɔnyem no no, Ɔyɛ ɔpanyin na ɔnyem no no. Na ɔbɛba no, ɔbɛka mpanyinsɛm saa kɔpem da a ɔbɛkɔ. Na ɔbɛyɛ anwonwade a nnipa nte aseɛ da. Etiɛ no, ɛmaa tam a maame woo me no, medii bɛyɛ five years ɛna ɔkyee me tenaa ase. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ menyɛ ma ma mentu m'anamɔn te sɛ panyimu. Nti me lifestyle me ne nkwadaa nnantee da. Nti ak time a akɔmfɔ akɔnhyɛfoɔ no sɛ meduru six years wɔn hu me a wɔn se ei wobaa ayɛ sɛ panyimu panyimu na ɛba. Wokasa te sɛ panyin. Asɛm a ɔka biara yɛ asɛm a ɛsɛ ɔakɔ aberewa nkyɛn. Ɔnnsɛ asɛm bi sɛ sɛ kɔ a nkɔ busa aberewa. Ɔakɔ aberewa na aberewa aka akyerɛ wo aka ahyɛ w'ano ɛna wo wo ka. Nti ɔna mu sɛ ampa asɛm a ɔmo ka me maame ka kyerɛ me mmerɛ bi no ɛyɛ nokorɛ sɛ sunsum mu deɛ me yɛ panyin mu. Sunsum mu deɛ wo yɛ panyin. Grandpa, ɛne deɛ kwan so mɛbusa. Grandpa kɔɔ sukuu kakra. Na na sukuu mu nsɛm te sɛn? Aah me kɔɔ sukuu kakra. Me kɔɔ sukuu kakra. Me kɔ duru senior high. Ɛna megyaeɛ. By the time na mewɔ junior high no, ɛna metumi no nti, na ɔsɛ nka mekɔ abɔnten kɔka nyamesɛm kyerɛ amanfoɔ. Na ɛsɛ sɛ mede ayɛ sɛ rough, memfii memfii no. Nti na sukuu mu no, metumi fa me bag bɔ m'akyi. Teacherfoɔ, wɔyɛ hindered koraa, wɔbɛfa mo ntɛm akɔ. Wɔnhu me. Wɔn a wɔhu me, obi a ɔnim me spiritual grandpa paa deɛ, ɔnim sɛ meyɛ tetetetetete grandpa, ɛnyɛ nnɛ. JHS time no. Junior high time no, ɛna me startee saa ade no. Me kɔɔ JHS, Dwabin Senior High, the same thing happen, the same thing, sɛ campus hɔ adeɛ ayera paa, wo de bra, wo ka kyerɛ me, me te hɔ na nipa no din aba me tirim na makɔ akɔ gye abrɛ wo. Obi a ɔwiee school 2016 Dwabin Senior High, ebi anim, me spiritual grandpa. Wow! Adeɛ sɛ wo ka sɛ, sɛ saa afoɔ no nhunu wo a, Ɔmo ara anigyeɛ mu, ɔmo ahokeka mu, ɔmo bɛte ayɛ sɛ, Ah, Grandpa deɛ, nea ɔɔka, onim nea ɔɔka, na yɛyɛ witness sɛ nea ɔɔka no nyinaa wom. Ah, ɔmo, ɔmo, obi koraa tumi frɛ me, ɔse, Ei, na saa sukuu mu adeɛ a na wowɔ yi, na nnim sɛ sei na ɛbɛbɛduru. Ɔhu? By ɔmo nyinaa, ɔse ɔmo hu a, obiara ani gye. Sɛ ampa, tumi na ɛkutaa no, sɛ ɛnyɛ nkwadaa nkwadaa tumi ampa. Grandpa wo nsa kaa tumi no nsɛmɔne kakra kɔɔ so school time wode di nsɛmɔne kakra wode yɛ ma asɛm kakra sɛ na na wo tumi no ɛyɛ sɛ tumi no ɛkutam na sɛ ɛyɛ tumi fufuo nti no sɛ mehyɛ ataade biara a ɛwɔ sɛ fufuo ɛbɔ me ti na sɛ aka yɛ kane no yɛ nananom olumanfoɔ no tumi a na ɛkuta wɔn no nti na memfa ndi bɔne by sɛ sɛ campus yɛsɛ bɛtwerɛ exams woso wonya ntua fees ɛnde mɛtumi ayɛ ade kakraa bi ama wo Mo se master no bɛba no wɔbɛbɔ atra wɔakɔbu sɛ nipa foforɔ sɛ adɛn na wontua fees nti me tumi no deɛ na memfa nni bɔne memfa nni bɔne. Grandpa obi kɔ ɔhaw bi mu wɔ sukuu a na ohia sɛ ɔboa no ampa wo so wotumi boa no? Ɛnde bebree bebree sɛ sukuu mu deɛ wonim sɛ wɔkɔ ɛduru fa no ayi a fon so deɛ ɛdeɛ wɔn bɛwia wowia pɛ meba abɛka akyerɛ wo sɛ wo nipa so ma asiw no afa afon no obi ɔkɔdwa abɛsi deɛ na sukuu biara nni me spiritual grandpa. Woka nso a, akyinnye biara nni ho. Akyinnye biara nni ho. Biko menim. Ɛna tumi na ekuta me no. Ɛnyɛ adeɛ sɛ maka. Wose ɛnyɛ wa. Maka no, wo challenge sɛ ɛnyɛ wa a, wobɛso daeɛ wobɛhu Oluman. Grandpa ama wahu sɛ ampa, asɛm a ɔkae yi, ɛyɛ no ara no. Waa na ade bɛba. Waa na ade no bɛba. Ɛnyɛ me na mɛsan aba hɔ bio. Nti amanfoɔ koraa deɛ, obi a ɔtumi ka sɛ, Ei, adeɛ ayera deɛ, monkɔka kyerɛ. Grandpa deɛ a. Wɔn de bɛba. Ampa ara so, woka kyere me ara, ɛwɔ sɛ ade no ba. Wow. Na grandpa yɛ kɔ kakra yɛnfa no sɛ ɔsɛ sɛ wawie school ɛɛ dwaben waba fie woba afei anamonturo ne startee sɛ woba na startee sɛ ɔde tumi no bɛyɛ adwuma na wobɛpɛ business bi dog tumi no sɛ sɛ. Ɛɛ me ba ɛɛ me ba bɛfaa camera okay aha me yɛ very good in editing saa yɛka editing paa deɛ a me yɛ very very good ba me wa mu sɛ daabi tɛ ma yɛ nante nante wɔn sɛ boys boys deɛ wɔbɛ nante wɔn sɛ wɔkɔ pɛ aduro kɔ sei tɛ kɔ akɔduru akyire na me sɛ kɔ hyia papa bi. na wɔn tete te kwan ɔsrɛsrɛ sika no nti me kyɛɛ no eh, 50 pesos coins no ɛna ɔka kyerɛ boy no ne nam no na ɔyɛ no dena ɛna ɔka kyerɛ no sɛ ka kyerɛ no sɛ wɔn san nkɔ fie na baabi a wɔkɔ no wɔn ntumi mmoa no ɔso kyerɛ deɛ ɔkɔ no hɔ no nti ɔkaeɛ no sɛ na meka no sɛ ah asɛm a papa yi kan yi deɛ wowie sukuu no a woyɛ yɛ adwuma de tene adeɛ no ɛna ɛbɛyɛ wɔ saa sɛ tumi no ɛkura wo no ɛwɔ sɛ wokɔ fra mu na wofiri sɛ sɛ boy boys deɛ Yɛ nante kakra ɛna me nti me hyiaa papa no me kyɛ ne sika wɔn te fam no bi no me de sika no too koraa no mu no ɛna ɔka kyerɛ nipa na ɛne nenam no a ɔno de yɛ kɔɔ no ɔka kyerɛ no sɛ wɔn yɛ nsa wɔn ka kyerɛ sɛ nka mo kɔ mu no deɛ nka mo kɔ pɛ biribi kakra de ayɛ ɛwɔ ha ɛna ɔsi me nsa yi na deɛ di m'akyi no ɔso kyɛ nipa na me kɔ no no na sɛ nipa no yɛ nokorɛ fo a me kɔ a ɔbɛka ti me gyina akyi no so saa kɔɔ yi me kɔɛ na papa no ka kyerɛ me sɛ me nkɔ adɛ mbɛso no ahwɛ anaa ɔka no wɔn kasa. no de n'akasa no kyerɛ ne madamfo no, ɛnna ɔkyerɛ mu kyerɛɛ me. Nti na madamfo no koraa ayɛ sɛ ne ne ho adwiri no. Wow. Yɛagye obi adi ne yɛkɔ sɛ wɔmma yɛ tumi ne yɛmfa mmɛyɛ adeɛ. Na mekɔyɛ ɔse wo tumi a ɔnya firi wo maame yam no, saa tumi no ano ɔden kyɛ ɔno korɔ ɔto nti san kɔ fie. Na ɛba sɛ asɛe na wofa no because wokɔ fie wonya nhunu n'akadeɛ yie. Eti na aka nipa obebia adeɛ no so akyerɛ sɛ na ya na ɔfa no woba ya na sɛ ɛyɛ saa a meba a metumi dwen saa de ba me tirim ara ne sɛ tam no so a Wa obiara behu me. Saa na ɛba me tirim. Nti metumi so daeɛ na menenam na mehu mpanyimfoɔ mpanyimfoɔ te sɛ wɔn a wɔwɔ yɛn fie a wɔawu kɔ no. Mete mu nnipa a wɔhyɛ white white white white na wɔkyerɛkyerɛ me saa ara sɛ bra na woba a memfa mogya nyɛ biribiara mma obiara. Mogya koraa de mekyiri.

Tu kɔ Grandpa aso ɛyɛ hɔ deɛ a na yɛ sɛ wokɔ ɛyɛ aborɔnoma. Aborɔnoma ɛne candle. Candle. Ɛne sɛ ebi a woba na tu ho sum sum na ɛha wo no na ebi a Grandpa kyerɛ me sɛ menkɔfa awi menkɔtete wi memposa ɛma mfa ndware. Ba sɛ yɛku dwae nantwie daabi mfa mogya nyɛ hwee. Kɔ Grandpa ase mogya ɛka me a asɛm na aba. Wow.

Wɔsɛ worɔ mpaboa yi toa, wobɛnya sei, worɔ toa na woanya. Ɛno yɛ kyɛɛ sɛ wobɛka sɛ fa mpaboa no kɔkɔ toa, kɔ hohoro ho bra. Daabi, daabi, daabi. Yɛn nananom na wɔn nkyerɛ saa. Na wɔn ade biara yɛ simple, simple, simple, simple, simple. Wow. Grandpa, yɛsɛ yɛn hwɛ yi, obi wɔ baabi a ɔhwɛ yɛ, ebi a ɔno nso wɔ haw. Ahaw bi te sɛ ɛne ɛbɔ wura wo asoɛyɛ hɔ a, wotum sɛ saa ahaw wei de yɛmpie nkɔ yɛn akyi biom. Ɛwɔ sɛ yɛbɛkɔ na asɔlvo haw bi te sɛ. Sɛ wopɛ a wale sɛm. Ɔsɛ tete no awale yɛ ade a Nyankopɔn ani baako nti na sɛ ɔsɛ obi awale a ɔsɛ Nyank ɔkɔ Bible mu koraa ɔsɛ sɛ ɔb ahaa ɛno ano no bɛtumi ɔtumi ahaa. ɔne na ne n'agya hɔ abɛyɛ abusua baako ɛna bible korɔ no ase sɛ sɛ ɔba ɔyere kɔbɔ adwaman na sɛ ɔpa fa no kɔ fie no siesie wɔ adeɛ te sɛ awale sɛm paa dɛ me spiritual grandpa ɔnti mfa mfa mfikyiri dabi dabi dabi na sɛ ɔpɛ sɛ ɔgya ne hɔ kɔ a bra me spiritual grandpa so yɛ yɛadɔ koko ɛnyini wie wɔ se yɛ nkɔ wopɛ sɛ ɔware no a woba fakra du mmienu bra sɛ bia grandpa meba obi kɔ university mabɔ ne ho kasa na mpɛ sɛ menware no ɛna ɔno nso so pɛ sɛ afei de wahunu sɛ ne level ne me level ɛno dɛ still na ama yɛ pe wongu no mengu no wobɛma manya mɛsa atwe nipa no saa aba saa ah gay me nam de ne kɔ aburokyire sɛ yɛn ɛyɛ wɔn fifiri na ade ahwɛ no okay ɛna wiase wɔ adeɛ bɛyɛ bia bɛgye mu akatua hmm. adeɛ bɛyɛ biaa ɛwɔ sɛ ɔgye mu akatua nsan wawu ɛno nti ɛna nanom mu nyini kyɛ because no mu wɔ suro mu sɛ mekɔyɛ nipa wei eh, se a menkwa no so bɛte Ɛno nti na grandpa mi nyusu mogya no. Sometimes adeɛ a mogya wom biara no yɛ a na ɛhu. Wate ase? Because wopɛ sɛ ɔboa nipa a ɛmfa sansan fa nipa no nkɔ amanehunu ɛdɛ akyiri. Wadi dɛ akyiri no ɛya. Na akyiri no fɛ ama wamfa si ama daabi. Ɛno nti na grandpa ka kyerɛ me. Ɛnte saa wɔ hɔ. Grandpa wei deɛ woyɛ panyini. Baa bɛtumi asoɛ because me no me viewers gye me di. Nti mempɛ adeɛ bi a ɛbɛbɛn me a asɛ nipa no bɛkɔ na wafrɛ ɔfa. Nipa no koraa yɛ no interview wayɛ mistake. Obi reba hɔ a biribi nsɛ nni akyire. Mogyasɛm biara nnim. Ɛyɛ Nyame tumi, Nyame na ɛde maa me. Me mede biribiara si hɔ sɛ biribi si hɔ a wokɔkoto no, ɛyɛ akwankyerɛ. Akwankyerɛ, akwankyerɛ na mede yɛ adwuma. Memfa mogya, memfa akɔhɔ sɛ daabi daabi ɛnyɛ saa. Agyesɛ ebia wo nipa no waba na mɛhwɛ wohu sɛ ah, wo so ebia. tumi bi wɔ fie ansa na wobɛtumi akɔ ɔhoɔdenfo fie ato kyekyere ɔhoɔdenfo ansa na ebia wɔn a coke mu sɛ wɔafa gu fam na wɔawo de gu coke ɛnyɛ akɔhɔ sɛ nsa no dendenden tetefoɔ no nom de saa bumi nsa saa ayi ɛfɛ wine ɛɛ mekan sɛ koraa palm wine palm wine nsa fuo na no mu yusu no mɔ sɛ no akɔkɔ akɔ obiara nyɛ gidigidi aheɛ ɛno tena ba wa coke na de gu fam sɛ de bɛyɛ bɛtumi abie kwae ama bɔwura abusua maka sunsum mu Deɛ ɛkɔ so wɔ w'abusua mu akyerɛ wo. Yɛ ampa sɛ neɛ wo deɛ wo line no ayɛ tete adiyifoɔ no bia o. Aai ɛno deɛ ade sɛ na meka kyerɛ sɛ me menyɛ menyɛ nnefoɔ no bia menyɛ fa sika bɛgye sika ne saa nneɛma nneɛma King no. Frank wo kasa no ayɛ me sɛ kɔmfoɔ asɛ sɛ Daabi daabi daabi daabi daabi wow. daabi daabi daabi menyɛ kɔmfoɔ menyɛ kɔmfoɔ. Awɛfoɔ ɛmu ɛmu ayɛ werɛm kakra sɛdeɛ grandpa reka asɛm no ne sɛdeɛ yɛsi hunu no sɛ ɛteɛ no wɔ sɛ wowɔ haw bi a wobɛtumi adwane akɔ akɔ akɔtoa no na waboa wo me deɛ ɛyɛ a na nea mepɛ Ɛɛ, Bible se meyɛnya nyame foforɔ bi anka ne ho. Nti yɛ ana sɛ obi kura nyame foforɔ a, mempɛ. But nea Grandpa reka yi deɛ, ayɛ sɛ yɛn nyame a yɛnim no yɛ ara ne ho nkɔmmɔ. Nyame dada no ara, nyame dada no ara. Ɛne yɛn ne no nam. Nyame dada no ara na meda so ne no nam. Nyame no a ɔbɔɔ me no, meda mu na yɛ mu a ɔsɛe me ho nkɔm no, saa nyame no ara tumi na mede yɛ adwuma. Menkɔgye nyame foforɔ biara nka ne ho. Grandpa, yɛnhwɛ no sei. Ebia mepɛ sɛ metu kwan kɔ aburokyire. Mekɔ bi a na yɛrefeesu me. Mekɔ bi a na yɛrefeesu me. Yɛmpɛ sɛ yɛde visa no yɛ dɛn, ɛresi mu ama me sei pan na mede akɔ. Ɛno saa no, sɛ meba wo nkyɛn a, mmoa bi betumi afiri mu aba. Ɔsɛ nipa no ba a, medi kae fa deɛ medi kae hwɛ first sɛ mɛbɔ awura w'abusua mu akɔhwɛ wo hyɛbile mu sɛ aburokyisɛm wɔ wɔ wo life a. Obi wɔ. Yɛwɔ nkorɔfoɔ bi wɔ aburokyire, Nyame anfa anka ho. Saa ade no anka ho sɛ fa bla. Wohwɛ ne muma so a, wotumi hu na na bu ɛɛ ne life ahaa te sɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔyɛ biara. Wo wo to bɔ wura sunsum akɔ akɔhwɛ hu sɛ wo saa nipa yi Nyame bɔɔ sɛ kɔ aburokyire anaa. Sɛ Nyame bɔɔ sɛ kɔaburokyire na osikwan bi wɔ hɔ a, Nyame nam me so bɛma wo akwankyerɛ ama saa osikwan no afiri hɔ na woatumi akɔ aburokyire hɔ. Ebi koraa baabi a wogyina kan maame bi wɔ hɔ a ɔwɔ ani, wonni ani, wokaa sɛ, Ei, mebɛkɔ aburokyire, ne ba nkɔɔ bi da, ɛyɛ ne ya, ɛna ɔsɛe no. Wo ba, me spiritual grandpa, Nyame nam me so bɛkyerɛ aha yi a wode bɛdware, saa maame no ntumi mfa ne ba yie no mma wo so bio.

Ɛno koraa yɛ once a while. Wate ase? Ah, ɛno koraa yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔyɛ saa. Ɛnyɛ sɛ da biara no, dabi, dabi, dabi. Me spiritual grandpa, menyusu mogya. Papa, asɛm yi deɛ, agye me nsam kakra o. Na sɛ Peter Fry kyɛ sɛ nnipa no, wohwehwɛ mu, na sɛ aburokyire so ne ne fie na Awurade so ne yiedie wɔ Ghana a, ɛno no wonya no adze a, na wabɔ no amaneɛ sɛ krakye ntrae na ɛmfa. Mɛka akyerɛ wo a, edin pa ye kyɛn ahonyadeɛ. Menya sika bebree na mɛnam na wobɛtwi to wɔ me so sɛ, 'Ei, Grandpa na ɔwɔ nie? Ɛno ɛnyɛ. Ɛnna ka mɛdi me hia, mɛnante fam, na makyerɛ nnipa kwan. Ɛyɛ dɛn a Nyame bɛka obi akoma ama no aba abɛboa me? Ɛno ye. Sɛ megye obi sika nnɛ na sɛ wantumi antua me ka a, ɛyɛ dɛn a akyiri mma a mɛgya wɔn no, nnipa no ba bɛtua wɔn ka? Enti no, adeɛ a ɛbɛyɛ no asase so biara no, wogye ho akatua. Ɔmo a wɔasen agu me o. Atiefoɔ, Grandpa na megu so ne no retwetwe nkɔmmɔ no, pɛ sɛ yɛdɔɔso kɔ yɛhunu wɔ ha no mu nyinaa. Grandpa, obi nso ne bɛrima aware. Yɛsɛ awareɛ mu animuonyam yɛ awoɔ. Ɔmo ware dadaada, ɔmo nwo. Ɛno saa no sɛ pue w'asoɛɛ hɔ a, asomdwoeɛ bɛtumi aba. Asomdwoeɛ bɛtumi aba paa. Nka obi, awareɛ nti yɛregyaa no o, awareɛ nti ɛregu, ansewfoɔ ɔtaa n'ani. Saa nipa korɔ no retie me no seesei a, ɔfrɛ wo number na ɔbɔ aso yɛ a, wobɛtumi ama no asere? Mɛtumi ama no asere, na ansa na mɛtumi ama no asere no, gye sɛ mehwehwɛ mu, mekɔhwɛ ade korɔ a ɛmaa saa ade no baeɛ. Ebi koraa na wosua, wonam, wohyia akwadaa bi, ɔsi ne ti kakraka bi, wonnim tumi a ɛkuta akwadaa no ama ne ti yɛ kɛseɛ. Ewiase obiara de ne hyɛbrɛ ne ne nkrabea na ɛbaeɛ. Nti sɛ wohu obi na sɛ ɔte kwan na ɔseresere sika a, ɛnsere no. Saa nipa no ebi a ɔte hɔ a ɔreseresere sika no, wode wo sika rekɔ akɔma no ama no, w'accident no a ɛrekɔ akɔsi no, Nyame nam no so ayi wo afiri mu. To saa nipa no ba a, mɛhwɛ sunsum mu na mahwɛ asi akwan korɔ no a ɛyɛ ma wontumi nwo no, na Nyame nam me so de nhaban aboa wo na sɛ woatumi anya wo ho afa wo ba. Woatumi anya wo ho awo afa wo ba. Wow! Wow! Wow! Nana, woyɛ deɛ ni? Eh, meyɛ Asanteni, but wo sɛ Twi no. Okay, Twi kasa no a, deep no. Ah adeɛ Asante brɔfo no ara na agya yawe yawe yawe yawe na yɛde frafra saa nti ama yɛ kurom kasa no yɛ na ho ayɛ de nana yɛnhwɛ ne sei me me me ne obi adɔ kookoo ɔse yɛnyɛ yɛ meɛ nkyɛ kookoo ne so wie a afei deɛ mekɔ ho biara na meyare mekɔ ho biara meyare obi wɔ hɔ so korɔ yɛ nhwɛsoni na mma no bɛhwɛ me kookoo ne so maa me ɔbɛhwɛɛ so maa me wie yɛ aduru sɛ yɛkyɛ no tɛm bia mɛkɔ obiara meyare ɛyɛ akɔyɛ sɛ nhwɛsoni ne dea ɛno saa no me me me me ba a wobɛtumi aboa ma Wosɛ nipa ne wo ba a, Adeɛ a bɛdi kan yɛ, kɔ kokoo no mfimfini ne sa kokoo no afuo no ano na wɔfa wuram sa hɔ na teɛ ne kɔ kokoo no mfimfini kɔfa ahahan a atetɔ fam no bi fa bra me spiritual grandpa hɔ. Wowura ano na teɛ kokoo no mfimfini na wafa ahahan hɔ na ada ba me spiritual grandpa hɔ na ade aba. Obi wɔ hɔ a ɔyɛ adeɛ biara a ebi a ɔkɔgye biribi firi baabi na aba abɛhyɛ hɔ. Wate aseɛ? Wode ne mu tiri kan sɛ wode w'asaase ama no, ɔno na monyɛ kookoo. But ɔpɛ sɛ duru baabi a, ɔbɛba bɛyɛ ne dea. Woba me so da Granpa, Onyame nam me so bɛma wakyɛ no pɛpɛɛpɛ aberɛ a asisie biara mma mu. Ɛwɔ tumi no a ɔkɔkɔgye bɛhyɛɛ hɔ no, ɛnam sɛ ɛyɛ tumi ba yi tuntum nti, Nyame nam me so de ade fufuo bɛyi saa tumi no afiri hɔ. Wow! Grandpa obi yare, yareɛ no abɔ no akyɛ, ɔse yareɛ yi ara na ɛbɛkum, sesei ne nnwom toɔ saa na ayɛ, me yareɛ yi ara de mebɛkɔ wuo, ɔnni anigyeɛ, wobrɛ no adeɛ a sɛbe nka ɛyɛ agyapadeɛ kɛseɛ, ɔtumi ka sɛ na wei koraa mɛgye ɛyɛ ade gyan, aka sima pɛ na mekɔ, dɔkta se me baabi a aduro no deɛ wuo ara na mɛwuo. Saa nkorɔfoɔ no te wo nka saa mmerɛ yi a, wɔn nso wɔ anidasoɔ anaa? Wɔn wɔ anidasoɔ paa, bra. Nyame nam mo so bɛsa yadeɛ ama wohu yadeɛ no biem. Ebia na ayɛ ade bɔne bi, Nyame mpɛ. Angel a Nyame de maa wo sɛ ɔndi w'akyi no, ɔmpɛ saa ade no. Nti angel a ɔbɛfaa no asase so no na ɛmaa wonyaa saa yadeɛ no. Te sɛ ebia wato nsa mu ntentan na wanya bi a, wanya, wanom dwɔto, wanya cancer bi anaa wanya yadeɛ bi a, Nyame nam me so ne angel no a na ɔwɔ wo nkyɛn dada no bɛkasa ama mede ahan aka wo ama saa demon no a ɔmaa wo yareɛ no bɛkɔ. Ama so akɔdi adanseɛ sɛ, A! Menu adeɛ wei na ɛmaa me yareeɛ, enti me, mennom biom, enti me nua no nso mennom biom. Ade bu a ɛsi mmie ho Nyame animuonyam. Ɛyɛ wo ara wo mistake o, but ɛbɛsan adu baabi na asan abɛyɛ Nyame animuonyam, ama obi ahu sɛ, Ah! Nyame tumi wɔ hɔ ampa. Nti wo saa nipa no, wo ba me spiritual grandpa asoɛeɛ a, Nyame nam me so bɛsa yadeɛ ama wo ho atɔ wo. Abusuafoɔ, yɛse yɛse TV na wogu so a worehwɛ no, ɛdin no yɛ The Nations Anchor, Wiase Nyinaa Ɔfani, ɔfa Bishop Lumba. Mesan nso ne me wɔfaase, ɛyɛ Grandpa na ɛretwetwe nkɔmmɔ no. Grandpa, ɛnnɛ wama me ho adwiri me. Sɛdeɛ nkorɔfoɔ bi kɔ wɔn nkyɛn sunsum sɛ wɔn ti ka no, ɛnni nteaseɛ. But ɛnnɛ watumi abuebue nneɛma ani, woka a ɔse adeɛ no adeban no deɛ he? Wokɔ Bible no koraa na adiyifoɔ no ka, wɔse mom yɛnhwehwɛ n'adeban na yɛmfa n'akyi adeɛ nyɛ dɛn nka no. Wow! Grandpa asɛm no ama mafɔ anɔpa yi o. Grandpa waso yɛ hɔ yɛ yɛ yɛ preachi gospel yɛ ka papa no asɛm wɔ hɔ. Nyame asɛm paa o Nyame asɛm obu a otumi ba otumi tena hɔ na mahu sɛ sunsum mu no ɛnyɛ problem bia ɛyɛ ɔno ara nakwadworo ɛna aha no mɛkyerɛw atena hɔ akyerɛ wo life maka life experience akyerɛ wo ama wobɛtumi ade wo ho. Obu a na ɛnyɛ honhom biara na ɛha no, ɛyɛ afotu na ohia. Ohia Awurade asɛm. Wayɛ confused sɛ wotu no fo na wogyina Bible na wokasa kyerɛ no. Wohu sɛ n'adwene ayɛ stable, ɔno ara no wanya ne ho. Ɛbo a ɛnyɛ ɛnyɛ aduru a wobɛka no, ɛnyɛ sɛ wobɛka kyerɛ no sɛ wia yɛ sei, wia yɛ sei, ɛnyɛ saa. Ɛyɛ asɛm kɛkɛ, woka kyerɛ no, ɛtɔ n'akoma so pɛ, ɛno ara no. Grandpa, bi wɔ hɔ a mahunu sɛ wonhyɛ mpaboa. W'asoɛɛ hɔ saa na modi mo dwuma mo mo nhyɛ mpaboa anaa wobaa hɔ wɔ fankyen na wode saa respect no. Mpaboa no deɛ sɛ me tena ase biara na me kasa fa sunsum mu asɛm a me worɔ me mpaboa na sɛ wo kɔ agya no anim a ɛwɔ sɛ ɔde adeɛ kata wo ti na sɛ wo worɔ mpaboa na adi nimdeɛ animdie ama no respect ama no nti time biara me tena ase sɛ me ka sunsum mu asɛm me wura sunsum me te ahaban a me worɔ me mpaboa. Ɛno nti na wohu sɛ me nan sisi fam no. Asɛm no agye me nsam koraa. Wow! Grandpa, aburokyefoɔ wɔ problem paa. Obi wɔ aburokyire, na ne haw nyinaa ne sɛ pipa wapɛ no nti 15 years ɔkɔ aburokyire ɔntumi mmaa Ghana. Sɛ saa nipa no ete wo nka a, ɔntumi mma because ɔba ɔntumi nkɔ biom. Na sɛ ɔfrɛ wo phone so, ebi ɔde ne picture bi sɛnde wo anaasɛ ɔde ne number bi ma wo a, na wate ne nka a, wobɛtumi ayɛ wo ho biribi ama ne pipasɛm asisi yie. Obi nso so tɔɔ prɔt wɔ ha. Ɔnya mmaeɛ, but yɛabu no agye prɔt no afiri sɛ n'ani abere no. So ɔfrɛ wo a, wobɛtumi ayɛ ho adeɛ ama ne nsa aka ne prɔt no back biom. Eh, obi nso so pɛɛ sɛ ɔde ne nua bi rekɔ aburokyire, ne nua no kɔɛ, ɛsɛ wakɔyɛ ama yɛnya koro a yɛbɛbɔ ɔno aba. Ɛno nso wobɛtumi ayɛ ho biribi anaa? Ah, mɛtumi ayɛ paa. Sɛne sɛ wofiri ha, wofiri Ɛɛ no no me ne wo bɛkasa. Adeɛ a ɛhia yɛ wo post office address. Me spiritual grandpa sɛ ɔba mɔ ne sɛ mama bi sɛ kɔkɔ yusu a bikɔ honhom no deɛ nyame de ma me wɔyɛ ne deɛ nanso nipadua ne wohu sɛ onipadua yɛ nyamekopɔn asɔredan deɛ na ade asɔredan ne yɛ ɛwɔ sɛ ɔso yɛ biribi sɛde bɛyɛ tumi a nyame de ma me bɛhu sɛ a ampa adeɛ a woyɛ woyɛ serious ti wode w'address ma me a ne sɛ adeɛ wɔ sɛ hia bia wɔ sɛ mede send no me send wɔn wɔn yusu no wɔ hɔ. Wate ase? Anaasɛ ɔwɔ nnua bi a ɔbɛtumi ama no aba me hɔ, na ɛyɛ me ti one on one, na ma, mede nneɛma no ama no, na ɔno ara de akɔ akɔsɛndew. Asasesɛm a aka, mɛtumi ama de oil akɔgu asase no ano. Nnipa no ɔno se ɛɛ, wɔpɛ sɛ ɔgye asase no firi wo nsam. Ɛnam sɛ wɔasɛm wɔn anim fifire nti, na Yesu so ɔmpɛ bɔne nti, ne asie nti, ɔntumi nsi asase no so bio. Ɔntumi nsi hɔ bio. Ɔmma asase, ɔde asase bɛma wo, because ɛnyɛ n'anim fifire. Wo na wɔasɛm w'anim fifiri na ade abɛtɔ. Adɛn na ɔsɛ wokɔdidi obi anim so fifiri? Dɛ mpakyɛw dɛ me kwata ase. Grandpa wei nko ara deɛ mewɔ asase wɔ makurase three years ni mensii hwee three years so duru no wansi hɔ mobɛtumi agye nti wodɛ mɛgye kakra akɔ pete ano atwe ɛwɔ sɛ mepete ano na ɔhene no ansi hɔ koraa grandpa ɛsɛ adɔfo bebree na ɛhwɛ yɛ ɛdeɛ na wobɛka akyerɛ ɔmo paa ɛnɛ nipa atɔ ba ha wɔn a bɛma buo Wɔn a sɛbe wɔn apa aba, deɛn na wobɛka akyerɛ wɔn? Ɛyɛ dɛ mɛka akyerɛ obiara sɛ, Mo obiara mma n'aba mu mmu. Kyea na akyea, nanso emmui. Sɛ wowɔ nkwa yi nko ara deɛ, sɛ wo nan ate, wo nsa ate, na sɛ wowɔ nkwa yi nko ara deɛ, Nyankopɔn de Grandpa aba sɛ ɔmmra mmɛboa wo. Na mempere wo ho abrabɔ mu. Obi a ɔpere ne ho abrabɔ mu, ɔse, Mepɛ sɛ menya sika ntɛm na ɔkɔhyɛ bim a, ɛnyɛ mmoa wo. Adeɛ bi a wobɛkɔ a, ɛbɛka sɛ, Fa mogya, fa mogya, fa mogya no. At long last dwen ho mmienu mmienu. Long last yɛbɛsan aka sɛ fa wo ara so wo kra ba bɛtwa so. Nti ɛwɔ sɛ wo brɛ. Sɛ phone na wo tɔn, sɛ wo dɛ pure water koraa na wo tɔn a, bra me spiritual grandpa hɔ. Menim adeɛ a mɛyɛ ama wo. Wɔn deɛ wotumi tɔn one sachets a, wobɛtumi atɔn five. Ɛsiane sɛ yɛwɔ anim mfifire. Ɔsoro sɛ ɔsoro boa deɛ ɔboa ne ho. Sɛ wo boa wo nko ara de, sɛ mena anim firi ansa na wadidi. Problem wɔ hɔ. Bra me spiritual grandpa so. Nyame nam me so ɛbɛboa wo ama wo saa ɔhaw no nyinaa ato atwa. Nyame nam grandpa so bɛboa ma wo haw nyinaa ɛto atwa yɛse yɛse TV no a na wo guso a wo hwɛ no grandpa na mene no guso a yɛ twetwe nkɔmɔ no ɛɛ wɔse bra na so yɛyɛ adeɛ bi a wo yɛ na ɔmmoa wo dan sɛ ɔde bɛkɔ akɔ ne nam nuro so abere a nneɛma ɛnsiw yie grandpa mpakyɛ wɔ anidie kwan so yɛ ba wa wakakye hɔ a mo yɛ da som yɛ asɔre anaasɛ wo wɔ da a wo tena se na nkurɔfoɔ aba wo nan so anaa da no nyinaa wo di dwuma. Ɛɛ ɛyɛ da Thursday ne Friday. Wokɔ sunsum a, da a ehu paa yɛ da Yawa da, anadwo tufia da. Obi a wabin wɔ sunsum mu paa, obi a wabin onim de wɔ sunsum mu, ɛnyɛ ano ano no bio. Ɔwɔ sunsum mu university no, ɛda Yawa da, tufia da. Ebia ahomakye biara no, wokɔ, tumi a ekuta no no, ɔfrɛ tumi no. Nti me da Yawa da ne Fiada nko ara na metena ase yɛ adwuma. Ɔba a, mɛka asɛm a atwam ten years ade akyerɛ wo, Nyame nam me so bɛka akyerɛ wo, na makyerɛ wo akwankyerɛ. Ɛda Yehowa da ne Fiada nko ara ne da a metena ase de yɛ adwuma. Baforo da den deɛ, mentumi ntena ase nyɛ adwuma. Ɛno yɛ anɔpa tu anwummerɛ anaa wɔ berɛ a wo starte na wo berɛ? Eight o'clock to four na mapɔn, ɛno ara no. Anɔpa, eight o'clock to four, aha. Anwummerɛ fɔ, ɔfe nso wosi senior high school no, senior high school wosi wɔn junction a, woso pɛ LA school, road no da mu saa, wobɛba na spiritual grandpa na mewɔ hɔ no. High school wɔn junction no hɔ no, namɔn, namɔn, ɔfe nso namɔn, senior high school no junction no, wosi yɛ a, woso pɛ LA school, school no akyi, wɔmmra na spiritual grandpa na mewɔ hɔ no. Ebi rehwɛ yɛ, ebi ɔpɛ sɛ ɔfa number no fast, ɔpɛ ntɛm akɔ adwuma.

Dwumadie biara a wopɛ sɛ ɔboa no yɛ, yɛ ntumi ammɔ so nkyerɛ sɛ ɔkɔ a Awurade ntumi mfa ne so nyɛ biribiara na ɔse wobɛduru asɔreɛ so hɔ deɛ a anaa n'asoɛeɛ hɔ no a Awurade bɛnam so na wagye wo na Grandpa mpakyɛ yɛkɔ deɛ a wote sɛ obi reka sɛ diifoɔ biara nni Ghana diifoɔ biara nni Ghana ɛyɛ a na sɛn na wo ho yɛ wo sɛn na wofili na sɛn na woka akyerɛ saa afoɔ no. Ɛyɛ a na deɛ me ho yɛ me ne sɛ sɛ ɛyɛ me ya a deɛ na saa ba ne sɛ ɛkɔm ani bere nti. Ɛkɔm ani bere nti fake wine no abɛ abɛ cover red wine no so. Ɔn sɛ ade biara fi no yɛ na obiara hwɛ fi no. Ɔn sɛ ɔka asɛm koraa ne sɛ woyɛ obi papa saa ne one day wanyɛ no papa no ɔka ɛno kyerɛ no ahaa ɛyɛ saa na ɛyɛ me ya. But sɛ wotena ase paa wotumi sɛ adiifoɔ kuku dam. wɔ ɔman yi mu a wɔhyɛ nkɔm a ɛba mu a Nyame tumi wɔ wɔn so, na frequency nti yɛ a na ɛsɛ sɛ the frequency na ɛyɛ nti yɛ a ne yɛmfi wɔn a wɔyɛ papa no, nanso wopie wɔn a wobɛhu sɛ ah yɛwɔ eh sɛ bad ones ɛna ɛwɔ good ones. Anaa ma menka wo nkɔ po no ano kakra. Nansa yi yɛte hɔ na aberanteɛ bi pue ɔse yɛfrɛ no Manase. Ɔbɛkeka nsɛm bebree. Mo a mowɔ honhom mu ani no, motumi hunu sɛ ne nsɛm a ɔreka no yɛ nokorɛ anaa atorɔ abɛfra ne kasa. Wohu sɛ Obiara nya tumi bɛbɛka wo nsa a, beginning no yɛ a na te sɛ me spiritual grandpa a mete yi, ansa na mɛka asɛm no, mehwɛ sunsum mu ansa na makasa. Sɛ ɔma ani berɛ ba wo so a, afei na wastate reka adeɛ a ɛnyɛ tumi no na aka. Dame kɔ ate ase. Tumi no, nti wobɛtena no akasa gigigigigi a, ɛyɛ kɔm na ade yɛ saa. Wopɛ sɛ ɔdraw attention. Attention bebree de animguaseɛ ba. Nti saa nkorɔfo no, wɔn kasa bi a, yɛahwɛ wɔn yie. Beginning no a ɔstate kasaeɛ no, asɛm no ɔka no bɛyɛ no ɛyɛ nokorɛ. Ba ɔkɔ anim kakra a, ɛkɔm no nti, wakae kɔm no, na wastate no ɔka ɔhyɛ nkɔm torofo na ɔka nsɛm yi nim sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɔbɛnya fame. Ba me spiritual grandpa, ɔkasa bebrebee. Kane adiyifoɔ no, na wɔn nkasa saa. Tam a Yesu soro bieɛ no, wankasa ankyɛ. Ɔse, Wei ne me dɔba a ɔsɔɔ mo ani. Watwa so. Ɔnka sɛ, Wei ne me dɔba a yɛde no wuraa nsuom, yɛyii no pieeɛ. Wate? Dame koraa wate aseɛ. Wakasa awie. Action no bɛma woahu sɛ ampa tumi di akyire. Nti action no, sɛ woma action no speaking more than wo words no a wokaeɛ no, ɛnna wɔhu sɛ ampa wowɔ tumi. Ɛnyɛ wokasa bebree. Action no na ɛma wɔhu sɛ, yes, Elijah yɛ powerful. Ɛnyɛ sɛ wokasa bebrebe, ɔboa wo nni hwee. Yɛnsi so yie a, diifoɔ bi a Ghana na ano ɔdwene bebrebe bi a. Bebrebe no, ɔnni hwee, wɔboa ahwene pa nkasa. Obi te sɛ Kum Kyaakya, ɔkasa bebrebe. Ɔwɔ kasa bebrebe a, ɔnni hwee. Wow, maame mmɔ din hɔ. Mmɔ din. Grandpa mpɛ sɛ ɔbɛto nsuo no mu, ɔmpa asɛm biara. Ɔse diifoɔ bi a ɔkasa bebrebe biara no, ɛmfiri Awurade. Odiifoɔ bi a ɔkasa bebrebe biara, there is a problem. because adiyifoɔ nkasa bebree saa sɛ ɔte aseɛ yɛse adiyifoɔ ano kura nimdeɛ sɛ ɔte aseɛ na ɔmo kasa ma asomdue ɛne ahotɔ na ɛba nti odiyifoɔ bi a ɔkasa bia na ayɛ sakasaka yɛse nyame nyɛ sakasaka nyankopɔn ɛti wɔ ɔkasa kyerɛ ɔbɛhwɛ sɛ ɔso nyɛ sakasaka wow ti na ɔkɔ ahemfie a bonsɛ obiara bɛkasa ɔte kɔkɔɔ so sɔre ɔka one word pɛ na obiara asɔre na wapɔn yes na kasa tumi ekuta no nyɛ sɛ wabɛtena ɔkasa bebree daabi daabi daabi Ɛno kyerɛ sɛ, ɛno nkyerɛ sɛ wowɔ tumi, woyɛ fake. Enti adiyifoɔ no a wɔkasa bebree no afotuo bɛn na wobɛtuo? Deɛ ɛbɛyɛ meka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntena ase na wɔn nkae wɔn akyi na wɔn nkae kane adiyifoɔ no sɛdeɛ na wɔn live wɔn life na wɔn gyae fake ɛne kɔm a ɛde wɔn nti ne kaas akɛseɛ no wɔn ngyi saa adwene no firi wɔn tirim na wɔn wɔn mo kane tete bra no sɛdeɛ Jesus baeɛ no na ɔne asuafoɔ nam no wɔn nfa saa kwaa no so ɛnna ɛbɛboa wɔn ɛnna ɛbɛma wɔn ahu ɔsoro ahennie mu ɛnyɛ ɛnna ɛbɛma wɔn ahu kaas akɛseɛ. Ɛno na ɛbɛma wɔahunu ahenni no, ɛnyɛ cars akɛseɛ. Wow! Nana yɛkɔ, yɛkɔ, yɛkɔ, yɛkɔ. Adiifoɔ nyinaa na nane wo. Te sɛ adiifoɔ nyinaa, spiritual grandpa. Obi a ɔwɔ ani biara no hu me, ɔtumi sɛ tumi a ɛkuta me no nyɛ nkorankora tumi. Agye sɛ obi a ɔnni ani. Obi a ɔnni n'ani no, n'ani a ɛkuta no ɔyɛ senior high school ani. Ɛyɛ sɛ I'm university, ɔntumi nhu me. But obi a waben, ɔwɔ sunsum mu nteaseɛ no, Wobetumi sɛ, A! Akora a ɔba yi, ɛwom sɛ ɔsua, nanso tumi a ɔkuta no no yɛ mpanyin tumi. Ɛwɔ sɛ mede anidie de ma no. Odiyifoɔ, mpakyɛw, wakɔ panyin bi nkyɛn a ɔhu no wɔ ɔyɛ spiritual nipa bi a ɔhu wɔ sɔre na akonnwa so na saa. Bebree, bebree, bebree, akɔmfoɔ, asɔfofoɔ, Muslim, Muslimikfoɔ akɛseɛ akɛseɛ bebree. bebree okum mi ano ɔpagya na wɔn nte aseɛ na wɔsere kyerɛ wɔn ne cup a wɔnom no na ɔda ɔsika kyerɛ wɔn sɛ wɔn nfa nsuo wɔn nfa ma me nom kyɛkyerɛ a mekɔɛ no ɛna ahwɛ ɔka kyerɛ wɔn ada ɛɛ different time mesa kɔ next time eh, different way a mesa kɔ day a mesa kɔ no mekɔɔ no mu sɛ wɔn nyinaa sɔre na sɛ wɔaka nipa koraa meyɛ akyerɛ wɔn kyɛfɛ mu sɛ wɔn no mekasa na obi yɛ yɛ sɛ wɔn de buo ɛɛma me. Ɛnde bebree, akɔmfo bebree, tam a na mesua koraa no, mekɔ akɔm a obi a otumi bisa no bosom aba, ɛyɛ tetete bosom no, wɔn a wɔbɔ ɛɛ fɛn sɛn ɛɛ wei dɔsɔɔ na wɔbɔ ɛyi tete wei sei no, ɛnyɛ paa da aba yi o, tete no, me werɛ fi ne din, hyile no, bohu sɛ wɔn baa na wɔn abɛtɔ wɔn sɛ tumi ekuta me no yɛ tumi kɛseɛ, mahwɛ bi kɛkɛ no, tumi kɛse wei na wɔn afrɛ no wɔn sɛ tumi ekuta me no yɛ tumi kɛseɛ. ne nkorɔnkorɔtum. Ɔn sɛ kan, ɔn sɛ kan na meka kyerɛ sɛ tete no yɛ nanam na bɔne ni hɔ o, na bɔne ni hɔ. Na yɛba yɛ kɔm deɛ no, ɛkɔmfoɔ no na ɛde bɔne aba abɛfra mu. Tete no na ɛka sɛ obi yɛ kɔmfoɔ a na nka ne ho nyɛ hu. Ba ɛnɛ yi no, bɔne, bɔne ne kɔm, nti wohu kɔmfoɔ a, oh, gyaa no, ɔnyɛ papa. Because na nka tete no yɛ koraa yɛbɛ hunu kakra kɔmfoɔ teɛ kyikyikyikyi but kuro no ani wɔn ani ayɛ wɔn yɛ adeɛ atɔ wɔn ani na wɔn ni solution no ɛna ɛkɔfa no ba fie sɛ boa yɛn ma yɛnya ahotɔ but ɛnɛ deɛ yɛbɔ advert nyinaa nkɔmɔ no ayɛ dɛ me ne grandpa na ɛtwetwe nkɔmɔ no I am the nation's uncle yɛana dodoɔ na ɛpɛ din no ate me din ankasa yɛ Kingsley Kwaku Boakye me din yɛ dɛ paa but ɔfɛlumba na obi ɛfrɛ me wɔ wiase wei mu eti awurade Nyankopɔn nhyira wo Na ɛkɔ so na subscribe ma yɛn. Frɛ Grandpa a number no, na ɔnkyerɛ wo honhom mu nsɛm ne wo nni nkɔmmɔ, na ama daa nkwa ama bi no adeɛ bi a nka ɛbɛfiri wo nsa, ama sɛbe wo so wo nkwa woagyigya no, saa adeɛ no atumi abɛka wo nsa bio. Wɔse sɛ worefrɛ no a, ne Nyankopɔn bɛnam ne so na w'adeɛ bi a ayera no, wo nsa atumi aka bio. Grandpa, wɔse number no biom. Zero two four four nine one six eight five four zero two four four nine one six eight five four. Ada wine no bɔ hwɛ camera no wɔn pɛ sɛ wɔn hu wɔn anim. Zero five five two seven seven three two one six zero five five two seven seven three two one six. Awurade Nyankopɔn nhyira grandpa number ɛna wo nsa kaeɛ no yɛba abɛkɔ koraa bɛgyaa grandpa na wakɔ grandpa afutusɛm bɛ na ade ma wiase a ɛhwɛ wo nyinaa wɔn a ɛtie wo nyinaa afutusɛm bɛ na woka kyerɛ wɔn woayɛ grandpa yi deɛ na wo nananom mfa biribi mfiri mu. Ah, deɛ mɛka akyerɛ obi biara ne sɛ woto ahwɛ wo ho so yie. Di nokorɛ, na wiase a ɛwɔ no, adeɛ a ɔbɛyɛ biara, ɔbɛnya so akatua. Na bisa, bura, kɔ obi a ɔnim sunsum mu, eh, sunsum mu nimdeɛ, na kɔkɔ bisa a ɔhyɛ birim wɔ no hɔ. Wokɔ na ɔkasa na ɔyɛ me se, me se, me se a, wo ara wobɛhu sɛ nipa yi, ɔyɛ fake, mfa w'adwene mma no. Na tam biara wosɔre a, bɔ mpaeɛ fa aseda ma Tweduampɔn, na ɛnyɛ ɔno a, nka ɛnsɛ obiara. Ba, sɛdeɛ wosi di wo nkɔmmɔ yi, Awurade ma no ayɛ saa, nka me kra ani bɛgye o, because onipa bi a ɔka me se biara no yɛ fake. Onipa bi a ɔyɛ adeɛ bi a ɔgye ne ho tom sɛ asɛ ɔno ara ɔno ara ɔno ara biara nyɛ papa. Enti sɛ wokyɛke Bible a, ɛberɛ a Yesu baeɛ no wɔkɔ no wɔkyerɛ mpaebɔ no, ɔse sɛ yɛn na sɛ mobɔ mpaeɛ a, mo se yɛn agya a ɔwɔ soro, ɛmmɔ ma nkoa ho. Enti mo mɛntaa bɛka me, me, me bebrebe no, there is a problem. Grandpa waben. Kɔm de no. Waben. Ɔmea ɔbɛka sɛ ɔnyɛ adwuma no biem. Nyame akyɛ wo adeɛ. Ah tumi no deɛ ɛwɔ hɔ. Nyame akyɛ wo adeɛ. Nyame akyɛ me adeɛ paa. Tumi no deɛ ɛkuta me. Wode wayɛ a wo kra ani gye sɛ saa akyɛdeɛ wei kura wo. Na bi koraa sɛ sika koraa mmaeɛ a wo kra ani gye ma akyɛdeɛ no. Eh me to a adeɛ a m'ani gye paa ne sɛ me to na obi aba na me ne no redi abrabɔ na meka nsɛm a atwam akyerɛ no. Ɛyɛ saa na m'ani agye. Dɛ yeah na me dɔ me a nka me ka me sɛ hwan to bi a me mede nam baabi na meka obi asɛm ahintasɛm akyerɛ no ɛyɛ saa na m'ani agye ɛno ne adeɛ a ɛma m'ani gye paa. Ahaa sɛ me frɛ wo phone so nso so na sɛ ɔne me bɔ mpaeɛ a ɛno nso tumi hunu m'ahintasɛm saa? Ɛɛ ɛno no agye sɛ me wode wo din ne da a yɛwoo wo de ma me. ansa. San sɛ wonte m'anim, menhu mu maso, menhu mu nsɛm. Baa wode ma me deɛ a, true ɛno no, mɛtumi abɔ awuram akɔyɛ reading. Nyame bɛkyerɛ me sɛ nipa asuman si ofiria, wei na ɛha no, sei na ɛha no, fa kwae sei so na fa boa no. Wo din ne da a yɛde woo wo no, ɛbɛtumi ama wahu wo ho nsɛm. Ampa, Nyame ahyira wo. Sunsum mu wura wo a, abusua, wɔ abusua biara ne ne book. Tu kɔ bɔ nipa no din. Ɛyɛ dɛn a Adwoa afɔ wɔ ha? Baako kɔ bɔ sɛ Adwoa a yɛwoo no date sei sei sei a, tumi a ɔwɔ no ɛbɛyi akyerɛ wo sɛ nsɛm sei na ɛwɔ no ho. Saa date wei no yɛwoo nkwadaa mmiɛnsa na ɛwɔ mu na baako yɛ panyini Boakye ba, ɔno wɔ Aburokyire na akyerɛ sɛ okay ɛne Aburokyire ni no na merehwehwɛ no na afei a, wow. Ɛsɛ ɛyɛ kii. Wonni wo nko anyɛ saa de na wontumi. Ɛno na fake foɔ no asua ahunu a ɔyɛ anom de ayɛ terms key bi yɛ mmie ama wo a na mie key na ama wo. Ɔni key bi a ɔde bɛbie. Ɔsɛ ɔsɛ ɔbɛbie key. Ɔkɔ ɛne ne ntɛm no ka sɛ wɔnka ho asɛm nkyerɛ no ɔnka nkyerɛ no sɛ ɔbɛtumi abie key no a ɔntumi mmie. Tumi no nni hɔ. Ɛkɔm na ɛde no. Grandpa bɔ adwuma. Mo a mohwɛ yɛn nyinaa yɛse yɛse TV so. Onipa bi a ɔhwɛ Grandpa bi a ne number no na yɛde ato dwa, wodeɛ frɛ no, nkɔmmɔ a yɛadi bebrebe nyinaa no, nea ɛyɛ wo haw wɔ mu no, yɛ mpo obi a ɛyɛ haw a woanteɛ no, bisa Grandpa ho asɛm. Sɛ Nyame bɛtumi afa ne so aboa wo a, ɔbɛma w'aso ate sɛ, eh, wo haw wei deɛ, Awurade bɛ solve. Grandpa, nkorɔfoɔ bebree a yɛ ama yɛayɛ saa sɛ obi a ɔtete ahoma deɛ ɔyɛ bonsam koraa, nti ama ahaban seisei yɛnye nni. Nka nso wohwɛ mu a, wo yare ne ɛma wo ahaban aduru a ɛyɛ malaria aduru a, wotumi sɛ three days na mfifire bi afiri na wo ho atɔ Sɛ wo nom dak eh hospital deɛ ɛtumi take three months akɔ koraa no ɛtumi saa bɛkyerɛ wɔ sɛ akɔtɔ sɛ aduro no ara biom but wo nom abibiduro a wotumi sɛ yareɛ no ayera koraa kyerɛ sɛ wotumi sɛ wo wɔ ahotɔm ɛsɛ sɛ wɔma yɛ ama ahunahuna yɛ obi nom abibiduro aso wɔ bayifoɔ asɛ sɛbe nipa no ɔde ma no koraa yɛ bosom som ni asɛ nipa no nyɛ papa sɛ na ɔka akyerɛ nipa. Ahaban mfa bosom ho. Nyankopɔn te adeɛ mu nyinaa ɔde mae ansa na abosom reba. Nyame bɔɔ ne ne soro ɔsoro ne asaase ansa na ɔto bonsam aba fam. Dɛ meka wate ase. Bonsam baeɛ na ɔbɛyɛɛ no angels. Saa tam no a hann wɔ hɔ. Nti adeɛ biara ɔhu sɛ panyin yɛ panyin. But anam sɛ eh tam sɛ bonsam baa fam na ɔne hann na ɛbɛtenaeɛ nti no, ɔnim biribiara. Ɛna agya nso bɔɔ hann na ɔsan gyina hɔ bi. Nti na ama obi mo de abosomsom aka ahaban ho. But adunsesɛm yɛ different from abosomsom. Bosom ne ahan twaka biara nnim ɛwɔ different ɛyɛ different dimension ɛte bi ma obi a obi wɔ hɔ a yɛwɔ obi a okura ahan ɛna obi onim ahan wate ma sɛ sɛ bi a Mike o oh grandpa wei yɛ Mike ba yɛ obi a wo sɛ metu ayi firi toɔ koraa ehu abɛtuma ka sɛ ah di de nya adwuma Ampa ara so ɛnyɛ adwuma. But obi a onu wode akyerɛ no kwa no, ohu ohu sɛ wei yɛ papa anaasɛ wei yɛ original. But wo deɛ ɔfa a woteɛ yi deɛ wonim sɛ wei ɛyɛ original ɛna ɛwɔ fake. Nti wɔn a wɔkuta ahaban na obi akyerɛ no ahaban. Deɛ okuta ahaban no yɛ obi a onim yɛde woo no, sɛ me spiritual grandpa meteam sɛ ahaa wei meyɛɛ ɛbɛyɛ sei, meyɛɛ ɛbɛyɛ sei. Bɛbu a ne ɛkɔkyerɛkyerɛ no. Wofa wei de bu wei mu a ɛbɛyɛ sei, wofa wei de bu wei mu a ɛbɛyɛ sei. Ahaa, ɛne ɛne wahu, ɛne wahu. Daabi, daabi, daabi. Ɛno tumi a na me maame de kyerɛ wo no, wonni saa tumi no bi. Ebi koraa nipa no a mede rekɔ akɔma no no, wonni baabi a ɔnyaa adeɛ no firiiɛ. Ɛnam sɛ tumi wɔ me nsam nti no, mede sɔɔ adeɛ no de maa no no, ɔno maa adeɛ no bɛkɔ, baa woyɛ a ɛnkɔ. Nti ɔwɔ obi a ɔkuta ahaban na obi a ɔnnim ahaban. Difference wɔ mu. Wonnim. Ba nkuta wo pakyɛw dɛm kwan tena tena ne ɔdɔ nim wohu da saa na ɛteɛ. Saa na ɛteɛ na yɛntuatua grandpa aso bebree grandpa wokɔ fa wo location no to gya biom. Ɛɛ mewɔ ɔfee so namɔn wo si senior high school no junction hɔ no a Wo so pɛ LFO sukuu mu, wo nsɛm futukɔɔ bi da hɔ, fa so saa bla. Ɔfɛn so na mɔn, wo sii LFO, ɛfɛn sɛ wo sii senior high school no junction no ara na stick hɔ na mɔn, senior high school foɔ mo junction a wo sii hɔ no ara bohu sɛ futukɔɔ bi da hɔ, fa so bla. LFO sukuu, sukuu no akyi, bohu sɛ hɔ na grandpa me wɔ. Nti obiara ba hɔ a na bisa adeɛ, ɛbɛ, ɛbɛ boa no. Nyame nam wo so, ɛbɛ boa no. Me deɛ me, me, me nyɛ obi a, Nyame nni hɔ a me nni tumi biara. Nyame nam me so ɛbɛboa nipa korɔ no. Nyame nam me so ɛbɛboa me. Grandpa na wo tee ne nka no. Yɛde grandpa bɛsi ha no, yɛhyɛ mo bɔ sɛ every week biara no, yɛbɛtumi ne grandpa adi ahyiamu da mu baako na moatumi ate ne nka, na watumi akyerɛkyerɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ sunsum mu. Da foforɔ, yɛbɛ start atu anamɔn, yɛ interview bi, yɛbɛyɛ no bi, yɛbɛbusa no, yɛka sɛ sunsum koraa ɛne deɛ ade. Grandpa bɛ prepɛ abɛkyerɛ ade korɔ a yɛfrɛ no sunsum. Yɛka sɛ ahaban a, ahaban yɛ deɛn a, grandpa bɛba abɛkyerɛ yɛ. Every week yɛbɛ try sɛ yɛbɛnya Grandpa one na saa nkyerɛkyerɛ yi atumi akɔ so ama onipa ahunu tete anamɔn no a na mpanyimfoɔ tu ɛboa wɔn no ɛne nnɛ nsonsonoeɛ a ɛwɔ mu. Enti mɛ mɛ menim sɛ w'ani bɛgye sɛ term biara wote sɛ Grandpa ba social media a wobɛba na wabɛsua adeɛ. Yɛnsua adeɛ mfiri baabi a ɛtete sɛ yie na ama sɛ obi reba yɛn nkyɛn na ɔde ahunahuna a ɔde suro ne hu bi bɛto yɛn so a yɛatumi ahu sɛ ha na ɔfiri ba na ha nso na ɔrekɔ akɔ akɔwie. Yɛnkae tete atempɔn no na yɛmfa so. Nea anyɛ yera abɔ. Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Ɔnka ho na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Grandpa wo kɔ, adɔfoɔ bɛn na abɛkyea wo? Eh me kyɛ obi biaa obiaa obi a ɔhwɛ yɛse yɛse TV biaa nyame nka no deɛ ɔyɛ biaa nkɔ so. Ɔse nyame nka obiaa ho deɛ obiaa yɛ biaa ɛnyɛ yie yɛde mo bɛsia da sɛ nɛ mo bɛsan ahyia yɛne grandpa every Saturday mehyɛ mo bɔ sɛ yɛne grandpa ɛbɛtwetwe nkɔmɔ wodim sɛ grandpa tena ase ɛyɛ Thursday na ɔtena ase Friday awia a, na afei ne Saturday no waba na ɔne mo nso moabɛdi nkɔmmɔ social media nti before sɛ ɔmmra no na wo nso woakɔ hɔ na wakɔ ama ɔhaw bi asɔlvo sɛ bɛyɛ a sɛ yɛkasa sɛ yi a wo nso wobɛnya adanseɛ de afiri mu. Awurade nhyira wo, ɔnnom wo na ɔmmoa wo sɛ wo sɛɛ mmerɛ na wo subscribe no so no adeɛ bi a woahwehwɛ akyɛ a wo nsa nkaeɛ no Awurade nam grandpa mpaebɔ so na ɔnsɔlvo mfa ma wo. Wowɔ fa mede wo bɛsia I am the nation's uncle. Ɔfa Bishop Lumba yɛdem besia yakra mo bye bye bye bye bye bye.